üç sany ýurdumyzyň abraýyny halkara derejede göteren türgenleriň e, zähmet çeken ýerinde myhmançylykda biziň ýanymyzda häzir e, sambo boýunça halkara baýraklaryň eýesi Ruşana Nurjowowa e, edil şolar ýaly ýene-de halkara baýraklaryň eýesi Ylýas Möminow, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgäri, hemem sambo boýunça dünýä çempiony, dünýäniň we Aziýanyň çempiony Gülbadam Babamyradowa ýanymyzda. Myhmanlarlygyňyz üçin köp sag boluň. Siz barada köp adam bilýär. Esasanam Gülüp adamy köp tanýarlar metbugatda zatda. Men aslynda gep gepimize başlamaka men öz žurnalist kärdeşlerime biraz zeýrenesim gelýär şu taýda. Sebäbi ýurdumyzyň islendik ugurda ylym, bilim, olimpiadalary, sport, futbol tapawudy ýok. Bu ugurlarda üstünliklere ýeten biziň näçe ildeşlerimiz bar, näçe watandaşlarymyz bar, ýaşlar bar, ulular bar. Ýöne näme üçindir diňe bellileriniň atlary mysal biz metbugatda köplenç Gülbadymyň adyny eşidýäs. A aslyýetine seretseň, mysal Nurjowa, Ruşana-da ondan kem däl, Möminow, Ilýasam ondan kem däl. Hawa, bular ýurdumyzyň çempionatlarynda-da, halkara çempionatlarda-da uly baýraklara eýe boldular. Türkmenistanyň Prezidentiniň baýraklaryna-da eýe boldy bular. Ýöne metbugat gynansak-da diňe bellerini gaty kän mahabatlandyrdy-da, galalaryny kän bir öňe çykarmady. Men asyl Şu üçüsini bile çagyrmamyň sebäpleriniň biri şol, şu günki gepleşige. Bir, birinji sebäbi şol. E, ikinji sebäbim şol üçüsi e, esasan hem sport karýerasynda, karýerasynda durmuşynda hiç haýsy bir-birinden üzňe bolmadyk e, Ruşana bilen Gülbadama çagalyk dosty. Indem Ilias bilenem Gülbadam bular maşgala gurdarýan ýakynda. Hawa. Size bagt arzuw edýäs. Hawa. Hawa. Indi gürrüňi men bar, Ruşana bilen başlasyn diýýän. Ruşana sen indi Gülbadam bilen çagyryp dosty, dogry däl? Hawa. Dogry belläp geçdiňiz. Nädip başladyňyz?
Şu sambo söweş sungaty bilen gyzyklanma siziň durmuşyňyza nädip girdi? Biz çagalyk wagty bir-birimizi toý göreşlerde görýärdik. Toý göreşe çagyrylanda baryp toý göreşlerde görüp göreşýärdik Gülbadam bilen. Soň Lebap welaýatynyň Seýdi şäherinde Türkmenistanyň çempionatynda ýene garşy duruşyp geldik.
Toý görüşdýäniňiz obada ikiňiz bir-biriňiz bilen toý görüşýärsiňiz. Ýok,
sünnet toý zat edinde toý görüş berýärler adam. Zenanlaram görüşýär.
Zenanlaram görüşýär, oglanlaram, belli ady belli pälwanlaram görüş tutýar aňyrda. Neme edilenokmy, siziň maşgalaňyzdan biz zenan bolup görüşip ýörseňiz, muny ýazgarmadylarmy, size nädip oňladylar beýle?
Maşgalamda maňa garşylyk görkezen adam bolmady. Gülbagym sende boldum maşgalaňda garşylyk görkezen, göreş, toý göreşlerine gatnaşman. Ýok.
Mende-de garşylyk bolmady bir ejemem, kakamam. Ýöne biz göreş ýöne tutup başlan wagtlarymyz gyz maşgala, aýal maşgala azdy. Ýok diýen ýalydy. Ruşana bardy, ýene bir gyz bardy. Näme Rana Ozalkowa diýip şu adam görüşipdir. Şu üç, üç sanykdy-da, obşim, şol köyden dagy etrapdan. Şu gyz bardy, ondan başga gyz ýokdy.
Ýagny zenanlaryň azlygy size hiç hili, nähili, bir jemgyýet nähili serederkä diýen pikir döretmedi? Ýok, olar tersine begenýärdi-de, diňe oglanlar bilen görüşdirýärdiler. Hä, siz oglanlara garşy-da görüşýärdiňiz? Ýok, ol-da bir-birine görüşmeýärdi. Biz kiçilikde
Gyz, göreşçi gyz az bolansoň, bizi käbir ýaryşlarda, etrap ýaryşlarynda oglumy bilenem goýýardy käwagtdy. We siz ýere serýärdiňiz, oglanlaram? Gaty, gaty näme diýeýin, indi ýüzleşesim gelmeýän ýagdaý-da, zenan bolup göreşe çykýaň, ondanam ýeriň serilip gaýdýar. Bolýar. Indi ol-a çagalykdan şeýle lýubitelskiý başlady, dogrudanam özüňiz şeýle gyzyklanyp. Indi professional ýagdaýy nähili geçdi? Kim maslahat berdi size? Hökman sport bilen meşgullanmaly, sportuň professional ugry bilen. Professional
durmuşyň akymy diýşi ýaly, akym bilen gidýän eken. Mekdep, orta mekdebi okan wagtymyz trener geldi, trener bilen Trenirowka edip başladyk. Oňa çenli trener ýokdy, diňe köçede özümiz ýakalaşýardyk. Soň meni Lebapýewat Çarly şäherine alyp gaýtdylar. Soň şeýle ondan soň instituta girdim, şeýdibem professional sporta girdim. Ilkinji tälimçiňiziň ady ýadyňyza düşýärmi? Meniň ilkinji tälimçim Zaýdulla Hudaýbergenow.
Näçe wagt siziň bilen wagt geçirdi şol? On ýyl geçirdi. On ýyl ýaly diňe etdi. E, Gülbagym sizem şol türgenmi ýa siziňki başgamy? Ýok, meňki başga. Biz obamyz aýry. Ha, siz aýry obadan. Ýöne duşýardyňyz. Duşýardyk. Aý, diňe göreşlerde duşýardyk. Toý göreşlerde üýşýärdik. Soň indi e, halkara ýaryşlara bile gidip başladyňyzmy soň? Ýa Ýok.
ol haçan boldy?
Mysal, Siz milli ýygyndyga bile girdiňiz dämi Ruşan bilen? Ýok. Ruşan irräk girdi. Irräk girdi.
Ruşana sen halypaň bolýarmyň? Senýoryň bolýarmyň?
Ýok, biz bu menden öňräk instituta girdi. Bundan soň men girdim. Ýok, o okuwa girmäge gidýärdiňiz. Bundan öňräk çykdym men. Daş elde çykdym.
Daş elde. Ha, daş elde duruşana öň çykyp başladym. Ýöne institutda Gülbadam birinji girdi. Ha, ýok, men säýä bundan owalda. Ha, düşündim. Men okuw döwürlerim gitdim. Daş elde. Ýöne bu irräk kiçi wagtlary çykdy. Men okuw döwürde. Orta mekdepde. Kän çykdym. 10-njy klas wagtym daş elde çykyp başladym. Indi bu berk dostluk haçan döredi onda şeý diýeýin-dä. Ha, institutda.
Ha, institutda bile. Bu berk dostluk institutda döredi. Institutda esas, ha, şo taýda. Indi Gülbadamdan sorajak. Gülbadam, men indi birazajyk halkara sportlary yzarlaýan-da. Diýeli, ýüzmek boýunça Riodaky olimpiadada Merdan Ataýew, ýalňyşmasam, Türkmenistanly, meň atdaşym, familiýadaşym, şonuň üçin ýaňy türkmen, dünýäde ýalňyşmasam, on üçünjimi, on ikinji ýer aldy. Ýöne şol altyn medal bilen Merdanyň arasynda üç sekunt tapawut bar-da diňe. Ýagny bir, iki, üç, boldy. Şol üç sekunt Sen on üçünji edýärde gaty tonki tapaat bar. Siziň indi sambo göreşinde de nähili nemeler bar? Mysal sambo söweşinde nähili biziň bilmeýänimiz, jemgyýetiň bilmeýän nämeleri bar? Bizde-de şol üç sekund tapawuda edenok, ýöne üç sekundda ýeňilip bolýar, asgyn galyp bolýar i ýeňip bolýar üç sekundda. Ýa ýeňip utup gelýän, utuş gazanyp gelýän bolsaň, Ä indi utdum diýip arkaýynlaşmaly. Arkaýynlaş maly dälde. Üç sekundyňda bir emel edip men ýetişi mümkin. Ol deňme deň mysal sambo göreşi boýunça deň deň bolup galsa iki iki açko bally bolsa soň iň soňkandan utýada. Bizdede şoň ýaly çylşyrymly ýerler bolýa. Ýöne bizde dört minut berilýa obşi bizde belli bir wagt bar. Şo wagtyň içinde arassa utdukba bolmasada Utuk gazanyp utmaly döl. Indi
şu-da ýagdaý. Mysal, halkara bäsleşige gitdiň. Şowly bolýan wagty bar, şowly bolmaýan wagty bar. Ýagty ýa uçardan ýaňy düşüp, dynç alyp ýetişmediň, ýa bir irdenki zawtragyňda, ertirligiňde bir zat işdäňe nem etmedi, ýa-da bir taýýarlanyp geçmediň, bir zat boldy-da, bolýan bar-a. Sen öz ýüz prosent özüňi goýbilmediň. Medal albilmediň. I şoňalyk halatda-da indi nähili duýýar özüni sportsmen şoňalyk ýagdaýda özüni nähili duýýar?
Oň ýaly halatlaram bolýar, sebäbi ýolda bolýar, wagt kän, näme özüň taýýar bolup bärden gidýäň-de, ýa taýýarlyk görýäň-de bir ýaryşa. Bolup bilýär, birden näme syrkawdyşym mümkin üşäp ýolda ili bir erbet zat iýip boluşym mümkin oň ýaly wagtlaram bolýar şoň ýaly ýerde oturan wagtlarymyzam bolýar. Erbet durýaň duýýaň sebäbi şonça wagt bir ýaryş üçin biz nä bir gün ýaryş geçip gitýär bir gün ýaryşda dört minut mysal üçin dört dört minutdan dört shuwatka göreşmeli bolsak biz näçe wagt şoňa taýýarlyk görýäs iki üç aýlapda Şoň üçin eger utdursak erbet bolýardyk, erbet özüňi duýýaň ýöne şo wagty özüňi elden näme
Özüňi siriňi saklamaly-da şo taýda. Hawa, zat etmeli däl-de.
Pikir näme bolmaly? Indi pikiriňi jemlemelimi şo taýda? Hawa, elbetde jemlemeli. E, pikiriňde şu bolmalymy? Medal almaly diýip pikir bolmalymy ýa başga Ýok, ujy ýa siz diýýäňiz utulansoň näme? Ýok, utulmaka, utulan entek suwujyk. Entek meýit düşekçä çykjak bolan suwujyk düşekçesine. Ýa diňe nastroýyňy oňarýaň. Näme? Ýeňişemi? Ýeňişe özüňi taýýarlaýarsyň. Bizä şeýle. Diňe näl ýagdaý bolanda-da ýeňişe özüňi psihologik, ruhy taýdan hökman taýýarlaýaň. Bolýar.
Men Ilýasa-da geçeýin. Ilýas, Gyrgyzystan Respublikasynda geçen Bütindünýä çarwadarlar oýunlarynda biziň milli ýygyndy topary, hany toparymyz, toparlaýyn, milli ýygyndy toparymyz zat içinkä toparlaýyn ikinji ýer aldyk-da şonda, iň köp medal alan ýurt dogry dälmi? Hawa. Öz çarwadarlar oýunlary bir hili biziň bir adaty bolmadyk eşidýän oýunlarymyz bir hili olimpiýski oýunlar däl, zat däl. Ota nähili oýunlar esas nemededi öňde, esas öňdedi? Esasça
çarwa ýurtlaryň göreşleri bardy. Onsoň o atly zat oýunlary bolýar-a, Owlak gapdy diýýä, şolar ýaly oýunlar bardy. Esasy şolar ýaly ugurlar bardy-da. Göreşiň-ä birnäçe ugurlary bardy ýöne. Oşa göreşem men üns berdim, kuraş diýip, göreş, türkmen göreşine çenli bardy. Türkmen göreşi, kuraş göreşi. Güýçli ýurtlaram bardy, Rossiýa bardy esasy güýçli garşydaş, ondan Mongoliýanyň döwleti bardy, Gazagystan, Özbegistan, Gyrgyzystan bardy we.
Indi Ylýas, ýeňiş gazanmak bar, gazanmazlyk bar. Indi öňem sorapdym bu soragy, ýöne indi podkast diňleýjileri üçin gaýtdan sorajakda. Siz indi jemgyýetiň adamy, ýola çykýaňyz, yza çykýaňyz. Baý-bo, Ylýas, şonam ýeňibilmediň-ä, diýdi-de biri ýeňsäňden. Baý, şo medalam alybilmediň-dä, diýdi. Indi şoňa sportsmen nähili reaksiýa bermeli, nähili jogap bermeli ýa-da jogap bermeli däl, näme etmeli? Sportsmenler aslynda birinji bilen-ä Biziň çelimiz, maksadymyz şu birinji ýeri almak. Birinji maksadymyz şo bolýar. Daşary ýurda gitseň eýýäm ol hasam jogapkärçiligiň artýar. Bärden gidenini eýýäm öňünden käbir ýaryşa has näçe ýyllap taýýarlanylýar. Muşdaýdaky Aziýa oýunlaryna näçe ýyl taýýarlyk görüldi. Başga-da şolara ulurak ýaryşlara ýyllap taýýarlyk görülýär-de, maksadyňam birinji ýer. Soň utulyşam Bolýar ol. Sebäbi hemme türgenlerde bolýar, utulyş bolýar. Ýöne utulan wagtyň hakykatdan hem gynanýaň. Sebäbi seň bar maksadyň şo birinji ýer almakda. Hemme zady ýadyňdan çykarýaň, toýy, ýasy, bar zady ýatdan çykaryp, şo turnawka gitmek bar birinji maksadyň bolýar. Şondan soň näçe ýyl taýýarlyk görenden soň baryp aňyrda-da utulyşa sezewar bolýaňsyň. Sebäbi garşydaşyňam özüň ýaly türgenleşik geçýär-de. Utulan wagtyň gynanýaň.
A onda sen şo ýeňlendiňde zeýrendi-da biri. Aý şo medalam alylmedimi diýdi. Nädip jogap bermeli? Indi men mysal ýa sportsmen boldum. Men ýolda yzda, Baý-bow, şonam utup bilmediňmi? diýipdir biri. Bir sowatsyzym biri, düşünenogam seň geçen ýoluňy. Hawa, olar ýalak bolýar. Känem bolýar, şeýle durmuşda gabat gelýär. Özüň, olar hasam beter agyr degýär, sebäbi sen näçe türgenleşik geçýäň, ol diýen adam Sen eden zadyňy hiç hili edenem däldir, belki. Bilýäň dese, ol seňki ýaly kösençli görenok. Aňyrda garşydaşyň özüňiň ýalyk ýa özünden güýçliräk taýýarlananynam bilenok ol. Ýa hemme sebäp bolup bilýär-de seň utulmagyňa. Hemmetaraplaýyn taýýarlanýaň. Käwagt bar zadyňy taýýar diýip baraňda-da, bir ýalňyşlyk seni utuldyryp bilýär-de. Şo ýagdaýlaram bolup bilýär. Onsoň hemme ýaryşda sen utmak mümkin däl ýaly-la. Bar ýaryşy utup geçmek hemme sportsmene-de bolup duranok-da olar hem. Indi men Ruşanadan, Ruşana bilen dowam etjek. Ruşana sen öň bir gyzykly zatlary gürrüň berdiň-de. O taýda sen şuny pikir etmeli däl, aljak premiýaňy, aljak baýraklaryňy däl. Şo düşekçede bolup geçjek sambo ýa söweş sungatynyň ýaňky boljak poýedinik duşuşykda gazanmaly üstünligiňe ünsüň bermeli. Hemme zady ýatdan çykmak çykarmaly diýipdiň-dä bir gezek. Özem bir gezek barmagym çykyp, şony daňyp hiç zat bolmadyk ýaly girip gitdim diýdiň. Bir şo wakany gürrüň beräýseň. Ýa-da şoň ýaly waka kän bolýamy?
Soňky ýaryşymda boldy şeýle. Bu waka Özbegistan döwletiniň Taşkent şäherinde çempionat Aziýada üçünji orunda çykanymda.
Çykjak däl diýip bolanokmy oňa? Barmak çyksa men çykjak däl diýip. Näme üçin özüňi şol hökmana çykmana mejbur saýdyň özüňi? Çykman çykjak däl diýip bolýa ýene barmak zat däl-le, uly trawma däl-le, çyksam baglap çykyberýän.
Nememi, indi men bara birhili şony öňki aýdyp bereňde näme ýadyma birhili näil duýdum. Men näçe aýlap aýtýarlyk gördüm, şu taýdan çykyş etmeli. Men häzir bir barmagym sebäpli ýo barmagymy aryp durdy, çykman gaýtsam, birhili jogapkärçilik bolaýjak ýalymy diýip, birhili mä şeýle düşündim. Şo jogapkärçiligi duýýam sportsmen özünde. Ol ol jogapkärçiligi sportsmen her ädiminde duýýar. Daşarda ýaryşa gidende, şu taýda Türkmenistanyň çempionatynda, daşary daşary ýurda çempionatlara gidenimizde her ädiminde duýýar. Sebäbi Saňa Watanyň, ene-ataň, dost-ýarlaryň hemmesi garaşýar. Şularyň öňünde şol jogapkärçiligini ödejek bolup her ädimde ýadyna düşýär ol sportsmeniň. Şunuň üçin barmagym geçer gider-de, onda medaly gaýdanyň gowy.
Seni şo öz öz boýnuňda duýan jogapkärçiligiň seni Şol duşuşyga gitmäne ýa-da şikes alanam bolsaň.
Birinjidenem ol, ikinjidenem men uly trawma alypdym aýagyma. Ondan soň näçe ýyl şol wosstanowleniýa gitdi. Şol medal men üçin gerekdi. Şonuň üçinem men göreşdim. Düşündim.
Indi Gülbadam bilen dowam edeliň. Gülbadam, indi häzir-ä sen nemäne Sport karýeraňy neme olimpiýski sport karýeraňy goýduň dogrudan. Häzir näme iş bilen dowam edýäň? Men şu wagtlar öz karýeramy goýdum. Sport karýeramy indi Türkmenistanyň zenanlaryň ýygyndy toparyna tälimçi kömekçi bolup kömek edip ýörün. Özümde bolan bar ukybymy, tejribämi geljekki ýaşlara Öwredesim gelýär, elimden gelenine kömek edesim gelýär, şoň üçinem men Ony gül adamyň eline ýetişenler onda gaty bagtly diýip bilýäris dä ony. Dünýä çempionyň elinden tälim alýanlar. Nesip bolsa analyna ödemeli, ödäris.
Ruşana seň şu şikesiň uzak wagt boldy öýtýän. Iki ýyl dagy çykmadyň dogry dälmi arena? Indi şol şikesden soň ýakynlaryň, dostlaryň, maşgalaň, Boldy şu sport saňa gerek däl indi, özüň kösäp ýörme diýip öňüňde durdularmy böwet bolup?
Meniň dost-ýarlarymam, maşgalamam bir saparam oň ýaly gürüm diýip görmedi. Sebäbi naborot diýdiler, aýagyň basgyny diýip gowuja Soň bundan beýik ýene ýaryşlara çykmana taýýarlyk gör diýildi. Ruhlandyrdylar gaýtam. Ruhlandyrdylar. Goldadylar. Hawa. Başga böwetler boldumy? Mysal diýelim, şuny indi sen sporta çykjak bolýaň, ýöne mysal şikesden daşaram belki başga alada, okuw aladadyr, odur, budur, iş alada, bilemok. Durmuşyňda başga böwetler boldumy şu Sport karýerany taşlap, indi muny taşlaýaly, muňa geçäýeli diýen ýaly. Oýlanyşdyňmy, mysal, e-sporty goýaýaýyn-da, şundan maňa, men medal gazanmaga kyn, özümem şikes aldym diýen bir pursatlaň boldumy?
Oň ýaly pursat bolanok. Men esasanam, men sport meselämi, sportuň ýoluny men Gülbagdam bilen köp zat etdim, gürleşen. Galany maşgalama zadymy aýdamok men, sport meselände. E, Gülü adamdan soraýan. E, şeýle, şeýle. Bolam meniň kemçiliklerimi soraýan. Näme ýiten ol? Ýitmedi şo ýaryşda. Şeýledi, boldy, şeýle. Düşünişýäs, zat edýäs. Seň ýene öňe gitmäne zat edýäs. A, maşgalam bilen sport meselämikän gürrüňleşemok. Hä, açaňok otdaý? Ýok.
E, näme üçin açaňok? Olar böwet olar. Ýok, etme şony diýerler öýdýän. Ýok olar diýmerler maňa o zady ýöne maňa sport meselede sport ýolunda gluw adam köp düşünýär sebäbi ikimiz postoýanny bir ýere gitdik bir ýerde zat etdik şonuň üçin. Şu taýda men näme ýadyma düşýär diýsene mysal telekeçilik etjek bolsaň diýen gidip maşgalamdan soramady telekeçiden sora diýipdir senem şoň ýaly etipsiň zada. Edil şu soragy aslynda Ylýasdanam sorasym gelýär. Ylýas sporty bir goýaýynda şu ýaman ýadadýar. Men gaty dartgynlyk bar, üstünde bir jogapkärçilik bar diýip bir pikirlenen döwürleň boldumy?
Pikirlenen döwürlerim boldy, ýöne Maşgalamdan-a hiç kim maňa sportuň goý, gerek däl zat diýip kän diýmedi.
Ýagny eliňden gelenini. Saglyk üçin ediber, ýöne halkara ýaryşlara gatnaşjak diýip ýörme, şikes alarsyň diýen bolmadymy? Heý, olar ýaly ejem käwagt diýýärdi, gynananymy şikes alan zady görende ýa orta çykan wagtym, ortada zatda-da bir ýeriň agyrsaň ejeler bilýär-de, görüp şo wagtlar. Käwagt diýýärdi. Ýöne köp diýmeýärdi. Bir gezek zat aýdardy, soň goýýardy. Mende Gül badamyň birki sany suratyny gördüm-de halkara bäsleşiklerde. Gözüniň aşagy gögeripdir, bir bir çala bir şikes alypdyr, zat edipdir. Ýöne elbetde elinde-de medalam bar. Ine şo suraty gören wagty, Gül badamyň şikes alanyny gören, gözüniň özem ýüzünde. Maşgalasy nähiliräk söýer çoň Gülbanamyň? Meniň-ä maşgalamda ejem-kakam hiç wagtam men ýaryşyp ýaryşda göreşip duran wagtym göreşlerimi görmedik. Kakamam, ejemem telewizorda görüp bilmeýär. Görkezip duraňokmy bilgeşleýin ýa? Ýok, özleri gaçyp gidýär gorkýarlar görmän. Hä, görmejek bolýarlar. Ýok, aňyrdan gapynyň aňyryndan gygyryp durýar näme etdi, näme etdi diýip boldy. Hä, ýüregi göterenok. Göterenok, ha.
Aha, şu wagta çenli hiçem görmedeksem. Ýöne kakam ýaşym gutaryp, eýýäm utup zadam soň gaýtalap görýä. Hä, primoý efir görenok. Primoý efir wapşe görenok.
Ejem, ejeme wapşe görüşim görenok. Ejeň primoý efirem, zapisem görenok. Hawa, zapisem görmedim.
Di ýüregde zonokda. Hawa, ýüregde zonokda.
Sebäbi men bir dörüşdirdim-de şeýle gül badamyň suratlaryny göreýin diýdim, onuň içinde bir hili ýüzünde gaty erbet şram yzy galypdyr, bir ganyň yzlary gelýär, zat gelýär. Bir içinden diýýär adam pahyr bar, bu zenan maşgala dagy şuny edip bolarmy? Kim etdi kärkini? Kim dözdi gül badama diýip içimden geçýär-de. Indi Ilýas Gülbadam size maşgala bolduňyz. Maşgala bolmagyňyza sebäpkär kim? Ruşanamy? Ruşana bolýar, men bulardan sorajak, da senden sorajak. Bular nädip maşgala boldy?
Bular ýaryş sebäpli diýsem hem bolýar, näm türgenleşik sebäpli diýsem hem bolýar. Bular bile gatnaýardylarmy näme halkara ýaryşlara? Biz bile trenirovka etýärdik. Hä. Bile türgenleşik sapaklaryny geçýärdik. Soň Gruziýa döwletiniň Tbilisi şäherine ýaryşa gidenimizde Ölçegden soň iýip-içmäne gitdik. Işimiz şundan soň hem zat başlandy diýýän. Hä, şu taýda baş, Gruziýada başlady indi zat. Hawa. Ha, bolýa.
Indi onda men Ýasyn bir soru sorajak. Öňem sorap, ýene sorap gelýär. Öýde nahary kim bişirýär? Gül adam bilýärmi? Gül adam bişirýär.
Ne bolanokmy? E, konflikt bolanokmy? Ikiňizem dünýä çempiony. Nahary, problemadan.

Ýene-de sport ugrunda işlemäge dowam edýäňiz. Belki edil indi Gülbadama bolýar milli türgene, milli ýygyn toparyna kömek edýär tälimçiligine. Umuman ondan daşary üç oglum siz häzir bir sport zaly dolandyrýaňyz. Ýaşlara öz tejribeleriňizi paýlaşmaga dowam edýäňiz. O adyna-da gowy at goýupsyňyz, maşgala sport zaly diýip. Indi şu maşgala sport zalynda Näme üçin maşgala diýip at goýduň? Ruşandan soraýyn. Ruşan senden soraýa.
Şu soragy Gül adam geçirip goýberer. Gül adam geçirip bolýar.
Gül adam näme üçin maşgala diýip goýduň?
Elias özi şol zal açaly zal bir bir ýerden zaljak edilen diýip aýdyp ýörýärdi hemişe toýdan soň. Öz ugrumyzdan gitsek gowy bolarmyka diýip, hem ýaşlara näme sporty öwretsem gowa endigidinseli. Soň pikirlendik, bärik geldik, gördük. Soň ýoşlaryny başlady. Soň adyny, adyna indi näme goýaly diýip maslahat etdi-de, aýtsam, oň ýaly goýaly, muň ýaly goýaly. Soň kelläme birden geldi, ikinjem sportsmen.
Indi maşgala indi geljekde-de maşgala sporda bolsa-da, şol zalyň içinem şu düzgündiräkde eden düzdük-de.
Men näme pikir etdim bilýäňizmi? Şäherde sport zal kän, sport merkez. Ýöne mysal, ejesi, kakasy, çagasy bolup, üç bolup ýa dört bolup maşgala bolup barmana oňaýly sport zal ýok bolaýmasa, şoň üçin şoňa oňaýly edip bir hili şert döretdiňmikä diýip pikir etdim. Ýa ýalňyşýanmy, Ylýas? Ýok, biziň esasy maksadymyz şo birinji bilen-ä sporty ösdürmek, beden saglygyny, sporty. Goşandymyzy goşup. Hawa, goşandymyzy goşup bilsek, birinji maksadymyz şol. Soň özümizem özümizden primer alýas. Gelnim sportsmen özüm sportsmen ana başgalaram şolar ýaly hemmesi sagdyn boljakda sagdyn durmuş sagdyn ýörelgä eýerip çagalaryňam sporta berseler hem pikirlendik hem çagalaryna sporta berse özlerem sport bilen meşgullansa diýip Ondan. Şu şertlerini şo gara sazladygymyzda bärde mümkinçilikler bu. Ýagny hemme taraplaýyn.
Ejesi gelse ejesi üçin ýörite ýer bar, çagasy üçin ýörite bölek ýer. Kakasy gelse kakasy üçin bölek ýer şeýlemi? Hawa. Eee bärde näme tälim berýäňizmi? Ýa-da tälim berýän toparlaryňyz barmy? Ýa-da. Hawa. Ýaşlara-da tälim berýän gruppalarymyz bar. Kiçi ýaşdan, dört ýaşdan, ýedi ýaş aralygynda. Tälimçi Garba, Sportuň gimnastika görnüşi, sebäbi kiçi ýaşly çagalara gimnastika, şolar ýaly rastýaşka köpräk etdirseň olaň beden saglygy has gowy ösýär-de ýaşlykdan. Hemem şo dzýudonyň başlangyjy öwredýärler. Munuň ýedi ýaşdan ýokarda tälimçilerimiz bar. Özümizem bar hemmämiz. Onda öwredýäs onunjy klas aralygynda ýaşlara. Onda ondan ullara-da şol özüniň beden saglygy üçin islese sport ýaryşlara gatnaşmak maksady bilen taýýarlanmak islese oňa otzelin seredilýär. Ýa şeýle özüniň diňe özüne öz beden saglygy üçin eger islese oňa-da otzelni Trenerlerem maňa şeýle türgenleşikler maslahatam berip barýar. Şeýle Gülbadamdanam soradym, sizden soramak ýatdan çykdy. Siz indi sport karýeraňyzy dowam edýäňizmi ýa sizem indi tälimçilige geçdiňizmi ýa-da halkara ýaryşlara gatnaşýaňyzmy ýene ýa goýdukmy sizem, ýapdykmy karýeraňyzy? Men häzir soňky döwür Telekeçilik bilen meşgullanýan kän. Ýani karýerany neme sport karýerasyny ýapdy bolna şeýle. Hem işimi ýaladysda göresesim gelýä ýöne. Hä indi şertler ýagdaýa görä edýäňda. Hawa. Rukşanyda şoň ýalymy? Ýok men
sambo federasiýasyna degişli çlen zborny komanda häzir men ýygyndy toparyň agzasy. Hawa. Ýöne men karýeramy ýapjak däl. Näçe dowam etjek? Hawa. Nesip bolsa. Nesip bolsa.
Indi bir asy ýaňrak bir bir zat sorajakdym. Mysal biz telewizorda görýäs. Ruşanany, Ilýasy ýa-da Gülbadamy Türkmenistanyň prezidenti sylag gowşurtdy. Indi men bärden seredýän öý tüweleme. Ikije nemede priýomda aldylar. Hawa, ikije priýomda tüweleme sylag aldylar, döwlet sylagyny aldy diýip Biz e, ýaman aňsat-aý bulaňky diýäs-dä, mysal. Şo çyndanam aňsatmy şol? Daşyna seretseň aňsat ýaly, başda kyn ýollary geçýäň. Ýöne hakykatdan hem kynçylyk gaty kän sportda. Ýöne şo her kimiň öz şo maksady bar-da, şo maksat boýunça sportda, mysal üçin, birinji ýer almak üçin, dünýä çempiony bolmak üçin ýa Aziýanyň çempiony bolmak üçin maksat goýup, türgenleşikleri geçirip başlanylýar. Soň, hökman onda näçe köp wagtlap trenoworka etmeli, türgenleşik geçmeli, birnäçe şolar ýaly kynçylyklar bolýar. Sen uturlyň ýa bir gezek utursaň, uturlyň diýenler bar. Olara-da Şol oba nerwi taýdanam şolar ýaly kynçylyklar bolup bilýär. Hemme psihologam bolmalylar. Oba hemmesini hemme taraplaýyn güýçli bolmalylar. Şolaryň baryny ýeň geçeňden soň şol şol zatlara ýetýäňdir. Ýöne men
diýeli Ilýas utuldy diýeli halkara bäsleşikde. Men ony telewizorda gördüm. Indi baýraklaryny aryl bilmedi. Türkmenistana gelensoň Ilýasy köçede görsem men Bir zat diýmäne gorkjak. Bir häzir bir bir priýom görkezse maňa bir zat bolaýarmyka diýibem gorkýan. Ol ýüregem gerek, atyň kellesi ýaly ýürek gerek Ilýas ony diýmek üçin. Ýa Ilýas oňa hiç zat etmezmi? Ýa meňem maksadym özümem sorarýaryn mydama özümi erk edýän sorarýarys ýalydy. Aňsat
Hawa, güýjümi spordy bu köçedäki gaharyňa ýa başga zadyň üçin däl-de, şu esasy maksadym şu halkara ýaryşlarynda ýer almak ýa-da Türkmenistanyň çempionatyna taýýarlansaň, Türkmenistanyň çempionatyna taýýarlanmak. O ýolda köçede adamlaryň bir-biriniň arasynda ulanmak maksady bilen türgenleşikleri geçemzok.
Şuň ýaly bir zat eşitdim-de, mysal, boksýor bolsaň, köçede boks etmeli däl, ýa ýene bir zat etmeli däl, bir şoň ýaly düzgün barmy şol? Ýagty adaty raýatyň edýäni bilen sportsmeniň şol ýagty administratiw hukuk bozmany eden ýagdaýynda görjek jerimesi has ýokary diýýä-dä sportsmeniň. Şoň ýaly zat barmy? Ýok, edil kanunda ol ýokdur, ýöne bize tälimçilerimiz şolar ýaly Ýazyjy bize kän düşüner ýaly, türgenleşip geçen wagtymyz köçede bular ýaly ulanjak bolmaň. Muny birinji maksadyňyz sport, spordam agzybirlik, dost, doganlyk üçin bolmaly. Şo mysal üçin daşary ýurtlarda maksat şol bir-birimiz bilen dostlaşmak, mysal üçin Türkmenistanyň baýdagyny dünýä derejesinde galdyrmak, hemme ýerleri tanatmak, agzybirlik. Birinji bilen sport dünýä tanadýar Türkmenistany. Onnoň sport bilen telekeçiligem edip bolýar, başga zadam eýýäm tanalýaň-da. Tutuş dünýä ýüzüne tanalaňdan soň hemme zadam edip bolýar. Esasy maksat dost sportuň. Ynha bize aýdýardylar tälimçilerimiz sporty köçede ulanmaly däl diýip. Kiçiligimizden şolar düşündirýärdiler-de. Ýöne sport Sportsmenler bilen obyçny adamlaň gowy tapawudy bolýa ondan olar ulansalar belli dälda zyýan ýetirip biler. Gowy agyr degmegi sebäbi bakja gowy. Bary gowy güýçli bolup agyr degip bir zady birini öldürip biler ýa bir ýeri döwüp biler. Güýçli bolýa da sebäbi ol türgenleşik geçip ýör her gün edip ýör. Her gün eýýäm iki sagat irden iki sagat öýlän edip ýör eýýäm ol deň gelenokda. Professional sport diýýän başga bolýar.
Indi Gülbazam senden soraýyn-da indi seň dünýä çempionlaryňy bilýärler. Gelýärler-de. E Gülbazam dawaý bir priýom edeli, dawaý bir priýom edeli diýýär. Indi geldi sen trenažoryňa geldi. Sen şonda näl özüň reagirowt edýäň, näl jogap berýäň şoň ýalylara? O,
ýolda köçeden gelip, gel bir priýom edelim diýip gelende priýom edip, edip ýatmaýan, oň bilen birinji düşündirýän, ýykyl, ýykylmak emelleri bar. Ilki başdan şul sporta geleňde, göreşe geleňde ýykylmak emeli bar. Ilki bada şony öwrenmeli. Ol köçedäki gelen gel görüşeli ýakalaşyly olar bilen biz görüşmedik. Ýalandan utananam bolmaýarmy mysal eblem o güýç synanyşabilýän zat ýa Ýok öýdüp.
Giribem oturamok ýa ol.
Düşündirýän. Taýýarlanmalylar.
Hawa sraz görüşip bolmaýar. Ýykylmak emeli öwrenmeli. Ýoksa elinde öldürmegi mümkin. Samboda, ony ilkinji nobat, samboda islendik onda söweş sungatda göreşde ýykylmagy öwrenmek. Ýykylmak emeli bar.
Göreşde esasy özi. Ýykylmagy öwrenmeli birinji bilen. Ýykylmagy öwrenmedik ýagdaýymyzda näme bolýar? Ruşanadan soraýyn. Ýykylmagy öwrenmedik ýagdaýymyzda türgen elini çykaryp ýa-da döwdürip bilýär. Sebäbi ol nädip ýykylmalysyny bilenok.

Beh.
Bu neme ýaly ekenda, harby ýaly ekenda. Ýalňyş bolmasam harby türgenleşikede ilkinji nobat ýykylmagy ýa-da ýaňky howp abanan wagty özüňi nädip halas etmegiň goragy ilkinji nobada öwrenmeliler. Indi şu wagt sizden ilkinji gezek eşidýän şuny. Ýaňky ilkinji ýykylmagy öwrenmek diýilýän. Ol türgeniň durmaly hereketleri bar.

Syra gelip gel göreş göreş ady bilen göreş bolup gitmeýada gel birinji öwrenildi emin. Indi köplenç bar a edil daşary ýurda diýjekler bizdede bar sportsmenler köplenç bir şöhrada gowy görenok bular sporty gowy görýär Käbir metbugada zat çykasy gelmeýär, zat ene gelip gazet žurnalistlerem reportaž aljak bolsa-da birazjyk gysynyp näme diýerkämin, iki söz jemläp bermeýär diýip. Sizde barmy şol ýaly zat?
Bizde de bar. Esasan indi bulwardama, Bolýa-da.
bulwardan gelipdir diýsek, kameralar uçup aeroportdan garşy alýar, dogrumy? Bolýa-da, ýa ýadak gelýär, soň Her kim her kanal özüne interwýu alasy gelýärde bärik çekip iýem sen ýada näçe çärelerden bolýar arasynda şaňňalyň. Dile çeperligem ýok sport sport dil bizde sporty bilýän ýöne dile çeperem däl ýa. Başda wapşe asly kän gürläp bilmeýärdim. Dili çeper däldim-de, şuny diýeniňizden-ä iki iki sagat trenirovka et, türgenleşik geçiräý-dä diýip, sorag beräý diýýädim-de. Onda žurnalistden soraglar size ejir bolup gelýärmi? Şumat, alada etmeň, Gülbadam bilbil ýaly saýraýan. Ýok, bu wagt, hawa. Indi siz ikinji karýerany öwrendiňiz-dä, bilýärmiňiz? Alypbaryjylygy, dile barlygy. Ýa-o. Sizde boldumy şoň ýaly zatlar? Ine, geldiňiz, ýadap geldiňiz, daş ýurtdan medal bilen geldiň. Indi baryp öýe dynç aljak bolýan welin, žurnalistler ýagdy aeroporda. Ýa, biraz tolgunjyňdan, begenjiňden bir tarapdan o gowy täsir hem edýär. Bir tarapdan şeýle gürlemek, zat etmek sportsmenlere biraz kynrak gelýär. O tarapam bar ýöne. Şo baýdan galdyrandan soň olaram saňa gowy sorag berseler, olara gowy jogap bermegi birhili begendiriji ýagdaý hem bolup biler.
Hum. Üçüňizem a Köýsen dagyň howasyndan dem alyp, Amyderýaň suwuny. A sen dälmi? Ýok. E Köýsen dag gaçyzokda-le. Gaçyzok. Derýaň howasyndan. Ýöne Amyderýanyňam suwundan içip, Ulalan çagajyklar zanny o neme diýýär ýagşy diýýär grandyň suwuny içip ulalan siz amyderýaň suwuny içip ulalan çagajyklar e, köýteniň arassa howasy siziň pikiriňizçe täsir etdimi şu sport karýeraňyzy sag sagdyn bolup ýetişmekde şu gazanan üstünlikleriňizde Ylýasdan soraýyn bolýar. Ylýas köýden oý ýetişmedigem bolsa. Sen Çarlykda başladyň näme? Hawa. Näçe ýaşyňda başladyň? Aşgabatda başladym. On iki ýaşymda başladym.
Meniň esasy karýeram bärde Aşgabatda sport olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdebinde başlady. Hä, sen internada girdiň. Hawa. Sport. Sen näýdi onda Gül adam bilen Ruşana ýaly tozanly meýdanda ýetişmediňä sen? Arassa klas otaglarynda ýetişdiňdä onda. Tozanly meýdanda-da göreşýädim menem şu toý göreşlerde göreşýädim aňa-da türgenleşikler edýädik ýöne has uly deri depginde dälde. Men bärik gelenden soň şu sport mekdepde irden agşam iki wagtyna türgenleşik geçýädik.
Indi bir soragym bar. Heriňizden açyk-açykdan eşdesim gelýär. Siz özüňizi durmuşyňyzda bir maksadyňa, maksadyňyza ýetdim diýip hasap edýäňizmi? Ruşana senden başlaýaly.
Sport ýolundamy? Tapawudy ýok. Umuman öz öňde goýan arzuwlaryňa, maksadyňa ýetdim diýip hasap edýäňmi?
Köpüsine etdim, ýene intäk öňümde bar. Goýan maksatlarym, ýetilmedik maksatlarym. Boldy.
Ylýas sen? Meňki kiçiligimdäkini alaňda eýýäm kiçilikde uly arzuwlar edýäň, ýöne indi şu derejä ýeterin diýibem pikirem edeňokda aslynda. Şu derejä şu ululary görýärdik, kiçi wagty ulularyň göreşişlerini görýärdik, Türkmenistanyň çempiony zat bolanlaryny görsegem eýýäm olar üçin biz üçin eýýäm başgaça bolup görünýärdi-de. Olar has güýçli. Indi geçmek bilip durmýar. Hawa, indi şu wagt görýärse, öňki wagtyma seredende ýa bizem köp zat edipdiris diýip özüme diýýän. Ýöne näçe özüň güýçli bolsaňam, şu ulurak derejelere ýetseňem ýene arzuwyňam köpelýär, gitdigiçe etjek Maksatlaryňam köpelip gidip barýar, menem ýene näçe etmelem bolsa, öňe gitmeli bolsa gidesim gelýär. Onda men dogry düşündimdä, sen çagalyk arzuwyňa ýetipsiň. Geçibem gidipsiň. Hawa. Indi täze arzuwlaryň bar. Täze arzuwlarymam gitdigiçe köpelýär ýene. Hawa.
Adam onda durmuşda arzuw ýaşadýar. Hawa, arzuwlaryň hijem gutaranok, gitdigiçe-de köpelýär. Gülbadam, sen
Men esasy kiçi kiçilikgäm arzuwym Olimp tomusky Olimpiýa oýunlarynda medal gazanmakdym, ýöne gynanjakda medal gazanyp bilmedim. Ýöne geljekde indi maksadym arzuwym geljekki ýaşlara şol şol özümde bar bolan tejribämi goşup Geljekki ýaşlara kömek edesim gelýär. Şolar ýetsin, şol Tobus Olimpiýa oýunlarynda dzýudo göreşi boýunça medal almagyny ýa utuk gazanmagyny, şo taýda ýeňmäni, biziň baýdagymyzy arzuw edýän.
Bir tomusky olimpiýa, tomusky olimpiýa oýunlarynda Gülbadama nesip etmedi. Ýöne galan halkara bir topar oýunlarda, bir bir topar ýaryşlarda, Aziýa we dünýä çempionatlarynda ýer aldyň sen. Hawa, başga ýaryşlarda ýer aldym, ýöne esasy professional sportsmen hemmämiziň, näme professional sportsmen-de hemmämiziň. Esasy professionalny sportsmenleriň arzuwy olimpiýskiý medal bolýar-da. Hawa. Ýok, oňa-da ine. Ýöne galanlaryna, galan hemme diýen arzuwlaryma Hudaýa şükür ýetdim. Şu ýyl ýene sag bolsun Polina ýüzümizi güldürdi. Polina Gurýewa olimpiýa medalyny getirdi. Hawa. Ony senem öz indi indi häzirki arzuwyň şol geljekki nesli olimpiýa oýunlarynda medal gazanar ýaly edinmek. Dogrumy? Geljekki ýaşlara arzuwym elinde bolan tejribämi kömekleşesim gelýär. Muny şägirt halypadan ozmalymy onda? Hawa, hökman.
Ýogsam käritdir diýmişýä. Ýogsam käritdir, hawa. Indi sözümiziň şu ýerine jemleýji sorag bilen bir ýüzlenesim gelýär. Siziň her biriňizden ýaşlara beribiljek maslahatyňyz, aýdybiljek zatlaryňyzdan bir bir jümle, bir sözlem alaýsak. Hawa. Ruşana Nurjawowa.
Men ýaşlara berjek maslahatym diňe sportda däl, özüň gowy gören kärini, iň soňuna çenli goýan arzuwyna ýetmek. Arzuw etmeli. Arzuw edinenden soň maksat goýunýa. I. Şol arzuwyň soňuna çenli gidip maksadyna ýetmek, lezzetini görmek maslahat berýän.
Köp sag boluň. Ilýas Möminow.
Ýaşlara berjek maslahatym, ähli ýaşlar sport bilen meşgullansa gaty gowy bolýardy. Birinji bilen-ä hökman şo professionalny sport däl. Şu öz jan saglygyň üçin bolsada sport bilen meşgullanmaklygy hemmesine-de maslahat berýän. Geljekde özleriniň beden saglygy üçin, ruhy taýdan taýýarlanmagy üçin hemme taraplaýyn sporty men maslahat berýän ýaşlara. Köp sag boluň. Gülbadam Babamyradowa. Ýaşlara
meniň maslahatym ene-atalaryny diňlemek, özlerini arassa saklamak, Sport bilen elbetde sport bilen meşgullanmak geljekki maksat maksat goýup diňe maksada tarap ugralmak şoňa tejemeli. Bolýar köp sag boluň. Sag boluň. Hawa umyt edýäs şu günki podkasty diňlejek ýaş uly ýaş kiçi her kim mundan dogry netije çykarar dogry netije gazanar diýip jemgyýetimizde şeýle maglumatlary paýlaşyp durmagyň öz berjek netijelerine, miwelerine bizem garaşýarys, bizem uly arzuw edýäris. Siziň mundan soňky durmuşyňyzda-da üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Köp sag boluň. Gowy günlerde